M mali a fitira ŋɔ diraana n ku lan kana yaha.
To, ka Naawuni deei siligu. To, ti wumda. N daa yɛli Sarki, Yɛ dunia daba ala ka ti yɛn niŋ dunia a ti daadiini puuni kaman a yi puhi jiŋli kaman yuun pia bee yuun pishi, ka ti kpuɣi a napɔŋ dahin yiŋga n-ku kpe buɣili shɛli a ni.

Naam.
Kur'an ka nyɛ ni ba din be Kur'an. To m eh chaɣa ti ni labina bɔhi shɛli polo n nyɛ ya ka chɛ di gba zaa di tu ni salo nyɛ kahigu zaŋ chaŋ nimaani luɣi shɛli polo a yɛliya ni kadama luɣi shɛli polo a yɛliya ni kadama ni ka bɛ sɔɣi ka bɛ sɔɣi be mɔri ni ka lira. A wum na? Hello? Salo n tɛha yiŋ polo network ŋɔ maa a gba zaa mi ni ka dama Ghana Vodafone mini Ghana yiŋ network ŋɔ maa di yi na ti ku barigi ŋ ŋɔ maa. Ni yɛli paɣa a yi zaŋ Nyin zaŋ mi ti a yi kuri na nti yɛli yɛlimaŋli. Bom buɣisibu din be di nyɛla n-tuma n-yɛli kuri na nti niŋdi daalaama niŋgbuna ni ka bɛ nya. Tɔ!
Ɛɛn ni di bɔri ni ti ni mali bɔhi shɛli ni ka dama di kahigi wa Ghana network ŋɔ maa n-ti a. Laa bɔhi ŋɔ a ka n bɔ a ni di kahigi ka ti nya ya domi. Chaŋ n-ti liɣiri. Ɛhɛɛ, yɛ pɔi ka n lee tuhi kum a ka di dina bi saɣi zaŋ ti ma. Luɣ shɛli pɔi yɛn tam bɔri ni ka di maa, di kahigi n yɛn nya saha shɛli bɛ ni liri a mɔɣu ŋɔ ni ŋɔ. Ninvuɣ shɛb bɛ ni liri a ŋɔ maa na nti chɛ a mi ba. N tiɛha bi network maa ni zoma barig ŋɔ maa di zuɣu tin lan lihi tia ŋɔ maa ka di connect ba ka ti nyɛ nya eh, wula n nyɛ nimaani domi eh, laa yɛtɔɣili ŋɔ maa di di niŋ na yili yɛtɔɣa ŋɔ maa di tum ni ka dima eh, to yi network naam yi network maa dina zoma barigi To, e tam bɔri ni di luɣi shɛli polo kahigi ka pɔi ka network maa di saɣim maa nyɛri ka dima ninvuɣu shɛba a ni yi mɔɣu ŋɔ ni ka na ka bi lira ŋɔ maa na e bi ku be bi daalaafee ni bee a yi kpahim domi Dagbaŋ ti ku wumya ka bin vaani vaani ni tima ŋɔ maa laanim maa bi be

To pumpɔŋɔ a ni ku mi ba ŋɔ maa, yi yɛli, yi yɛli polinsi, eh, to pɔi ka ti yɛn kpe polinsi ŋɔ maa ni, yi labisi li nayili ni n-baŋ kadama yɛtɔɣ shɛli din daa kani nayili ka di ti ʒe ni di chaŋ buɣili ni ka buɣili ŋɔ ni bi chaŋ ŋɔ, din paagi ka a ti ʒiya ka a nuhi zaa di ku lan tin ʒiya ŋɔ. A, a foon ŋɔ, bɛ gbibi li mi ka a diri fiila maa. A ku tooi shihi foon nayili maa, bɛ mi binshɛɣu din paagi a tin ʒiya ŋɔ.

Ya tooi ku ʒi goli shɛli ŋɔni ka di niŋ m-bala maa?
Yaa laamishi dalla asibaasi yi kuriga o pɔin ka di daa niŋ maa. Ah, ok.
So pumpɔŋɔ, din ŋɔ ŋɔ amaa mi lihi ti Dagbaŋ polo kali ŋɔ maa ni beni shɛm ŋɔ maa, a kpahimbu bi paagi ka di nyɛla di kadama

Di mi nyɛla biɛhigu puuni gba ma bi gba naan bɔhi chɛ ka ti chaŋ ti nya barila ni be shɛm. Poliis ŋɔ bi bɔhi to ti ni ni gulimi ya shee ni a kuna ka ti zaŋ dansi maa ni din kam niŋ maa ka ti lan boli yili yilo bee loori ka ti zaŋ li chaŋ ti wuhi na. To naa yi boli ba ti yɛli ba shɛli kam bee polinsi maa yi ku shɛla dam din because polin so ŋun daa kpɛna ashibiti maa ni maa eh zuŋɔ daba ayi eh ti bɔrimi ni ti mini o nimbili kuli nya taba ka ti di fiila ŋɔ lindi.
ok to din ŋɔ ŋuna n tiɛha ti ni kɔŋ yɛli shɛm domi din na niŋ ka naa kani ŋɔ maa eh, ti ku bɔri ni dunia ni salo nima ban nyari li pɔhim zuɣu picha shɛŋa din zɔri ginni ŋɔ maa yɛtɔɣili ŋɔ maa domi bi yɛ li din galisiya pam din tahili ka ti yɛn ni ka dama eh, chɛɣu ti gba vu miri a na n ti deei yɛtɔɣa maa a noli ni eh, n tiɛha ti mali yɛtɔɣa shɛli ni ti zaŋ yɛli ti mabiligu N tɛha, n na yɛli yɛtɔɣa m-bala maa, di zuɣu bɛ yɛliya mi di bi tumdi tuma viɛnyɛliŋa naɣa, di zuɣu ka ti wumdi bimaŋmaŋ nolili maa. Yi bɔn wumdi ŋɔ maa, pumpɔŋɔ ti ba ŋɔ maa, o bia bipuɣimbila, ka ti kɔ o li ka o gbibi foon ŋɔ maa ka o min o diri fiila ŋɔ maa. Ti suhiriya mi ti ban yɛri ŋɔ maa m-mini tiim ti ku chɛ yimaŋ mi gba zaa yuuni ti pɔhim zuɣu ŋɔ maa, ti yi naagi o bia ŋɔ maa Namba, Tim baŋ ti ni yɛn niŋ shɛm bela bi to noli pɔi ka salchi ti yɛn kuna ka bi chaŋ ti pɔi ta yɛn suhi ti mabiligu ti ban be kantisi ni ban be yiŋa bela bi to noli ni. Chɛli ka ti wuhi tab yurilim. Daadam, Bɔ n-lee niŋ li bɔ yɛn niŋ li ti bi lan doli ŋun mali yɛlimaŋli yaɣa maa zaaha Naawuni tiŋgbani naŋgban yindi? Daŋ yɛtɔɣa m-bala maa, nyɛ ŋun ni yɛn yɛli Nyin yɛli n-lee zaŋ saɣisi, Domi ti zaa ni ʒiya ŋɔ a ti bi mi, di zuɣu ti ni suhiri shɛm ti mabiligu ti salonima. Ɛ, ti kpaŋ n-ti maŋa, ti ni yɛn doli so shɛli, ashibiti biili kana. Ɛ m-pa shɛli ti ni yɛri ŋɔ maa, ti yi niŋ ti tarigi kani na yɛlinim gba sa ti niŋ bi tariga, di viɛla, Dagbaŋ din viɛli ka ti zaa bɔra. Di zuɣu ti suhiri Naawuni ti zaɣ yino kam, ŋun yuŋ kam baŋ a ni yɛn niŋ shɛm, Ka chibo liɣiri yina ka ti zaa baŋ ti ni yɛn niŋ shɛm. Di bi kanna ti zaa so sani ŋun namba shɛli ti ni mali diri maa ŋun mi maŋ bia m-bala maa ŋuni n-kul gbubi foon maa ka ti diri fiila ŋɔ maa ka ti zaa baŋ ti ni yɛn niŋ shɛm ka sɔŋsim sɔŋ. Eei n yaba, pumpɔŋɔ a yɛtɔɣa zaŋ chaŋ salo din sarim ka a bɔri ni salo wum Yɛltɔɣa ŋɔ puuni a yɛltɔɣa kpalinkpaa? N yɛltɔɣa kpalinkpaa nyɛla m bɔri sɔŋsim niriba sani domi m malila, n nyɛla paɣiba ata, m malila paɣiba ata, m bihi yi kuli bi paai, m bihi paai bihi pinaayi ka bɔri sɔŋsim ni wundaba yina nti yɛli yɛlimaŋli ka Ghana zalikpana yina ti tum tuma tim. Domi ni ʒiya ŋɔ maa, n ni yɛn niŋ shɛb lihi bihi, bɛ shɛb nyɛ shikuru bihi, ka shɛb bɔhindi tuumbaŋsim. N ni yɛn niŋ shɛb lihi ba, n nabila Mile ni ʒiya n ni yɛn nyɛ kobo shɛli lihi ba. Ni di zuɣu n kani yɛn yɛli shɛm pahila wundabili ŋun di ka guui, ŋun zo ti kuŋa. Amaa ŋun mi gba ni tooi zaŋ gana zali kpana lan yina ti sɔŋsi ti, ka ti nyɛ yɛtɔɣa mali yɛlimaŋli ni nyɛ shɛli n lan bɔri di zaa sɔŋsi. To n tɛha ti bɛn chɛ ka ti yɛltɔɣa maa ka di niŋ waɣilim n tɛha yi zaaha wumya salo zaaha wumya eh, n tɛha Dagbaŋ zaaha tampuhi ka paai ni ba yi ban be kantinsi ka sapɔɔtiri ka shɛyiri ka wumda n tɛha n yɛba ti yi naagi eh, ti tizɔ paɣa ŋɔ maa eh, Amii Abdapalo maa yɛlim o Amii o namba ŋɔ maa dini m-be Momo namba bee zaŋ ti a bia maa ka m mini o m bɔh o nyɛ nya
Aya dini m-be ma ŋɔ baa di nyɛ M bini ka Ghana Card ka n daa zaŋ register di nyɛla Adam Awor. So namba maa lab boli a namba maa zuɣu n ti niŋ ti ni zaŋ namba maa zaŋ pa screen maa zuɣu ŋun yɛn support li ka ti nya bɛ ni yɛn niŋ shɛm di zuɣu lab boli nyɛ maŋmaŋ namba maa ka ti nya nya. 0530 98 24 54. Ok, labi repeat li yaha. 0530 98 okay. 24 okay. 54.
Ok, so naani saɣiri ka yu shɛli din pa di zuɣu maa ka di nyɛ wula? Adam Awal. Adam Awal, ok. Adam Awal maa a ni tooi spell li? to bɔli li din yɛn chɛ ka ŋɔ ban wumdi ŋɔ maa ŋuni yɛn taai pili ka o taai pili di zaaha yoli ti yi naagi ti ni lan zaŋ zaŋ pa sikirin maa zuɣu amaa ti ku bɔri ni ti wum binshɛɣu kam a noli yaa pahi.
AWAL. Ok, awal maa n bala maa. Di saha ka a zaŋ Adam maa. Awal maa n bala. Ok.
Adam, A-D. Ok.
D-A-M.
Ok tɔ inshaallah din saha salo zaaha a yi pɔ laa nambɔŋɔ maa nyɛ ŋun bɛ yiŋa n tiɛha laa nambɔŋɔ maa zaa yɛ ban bɛ kanta ti suhiri ti mabiligu chɛliya ka ti yina ti sapɔti ti zaa ku chɛ eeh di zuɣu n bɔri ni a kpaŋ amaa a gba zaŋmi biɛla na ka n gba zaŋ biɛla na biɛla biɛla n daa nam wɔbiga din yɛn chɛ ka di zaŋ zaŋ paɣi yuma ŋɔ maa ka ti guhiri nayili ni yɛn kana ti pɔ salo maa zaaha Salaamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.